Arma dostlar. Bu günki gepleşigimizi geçmişde eden ýalňyşlarymyz üçin puşmanlyk duýmalymy diýen mowzuga bagyşlaly. Adam diýen zat geçmişinde bir topar ýalňyşlar eden bolup biler. Bu ýalňyşlar üçin puşmanlyk duýan bolup bileris. Köpimiz şeýle, dogry dälmi? Onsoň başgalaryň bize nesihat bermegine görä, puşmanlyk duýmak gowy zat däl, zat diýen ýaly nesihatlar berýändir. Ýöne logiki tarapdan oýlansak, biz şol puşmanlygy näme üçin duýmaly däl diýen içimizde bir sorag döreýär. Şonuň üçin şol sebäpden hem adam özüni günäkär duýup, geçmişdäki eden ýalňyşlary üçin pişmanlyk duýup gezýär-de. Olam bir adamyň biynjalyk biynjalyk etýän uly bir zatlardan biri, sebäbi adamyň ünsi, energiýasy şoňa gidip durýar we günüň dowamynda adam özüni bir hili birahat duýup gezýär-de, günüň dowamynda däl, näçe ýyllaryň dowamynda şoň ýaly. Onsoň edýän arzuwam, mysal üçin, geçmişe gidip, Şol eden ýalňyşymy üýtgetsem gowy bolardy. Häzir bu gün başga hili ýaşardym diýip, şoň ýaly puşmanlyklar edýändir. Ýöne umuman garap görsek, adam diýen zadyň kän bir saýlama erkinligi ýokdur. Sebäbi kiçilikden biziň kellämize birtopar programmalar goýlan, Biz doguljak ýerimizi saýlap bilemzok, haçan doguljagymyzy saýlap bilemzok. Ýagny biz çagalykda biziň kellämize ine şul gowy, ine şul ýaman diýip şoň ýaly bir topar programmalar oturdylar. Ýagny şo programmalara görä biz şo eden saýlawlarymyzy edendiris. Ýagny biziň hiç hili bir üýtgeşik erkinligimiz ýokdy diýsek bolar. Birem geçmişde edilen şol saýlawlar biziň şol wagtky özümi duýuşymyza, ýagny bizde bar bolan bir gözýetime görä edilen bir saýlawlardyr, ýagny şol gözýetim, şol duýgular bilen bu gün bolsagam ýene şol saýlawy ederdik, dogry dälmi? Diňe biz bu gün üýtgedik. Indi şo geçmişde eden zadymyza üýtgeşik göz bilen seredip bilýäris. Şonuň üçin biz şony ýalňyşmyka diýýäris. Şonuň üçin geçmişde biziň bir üýtgeşik erkinligimiz ýokdy biziň. Şonuň üçin özümizi günäkärlemegiň manysy ýok. Umuman alanda, şonuň eger ýalňyşdygyny bilen bolsak, biz etmerdik, dogry dälmi? Şonuň üçin hem özüňi günäkärlemegiň bir manysy ýok. Şonuň üçin e, puşmanlyk duýmagyň manysy ýok. Içiňiz rahat bolsun. E, o zatlary pikir etmäň we geljege gowy niýet bilen seredip, gowy energiýa bilen e, seretseň, şonda ýaşamak aňsat bolýar. Ve geljekde de gowy e, işleri etmegiňize sebäp bolýandyr. Elbetde adamda üýtgeşik çylşyrymly meseleler bolup biler, geçmiş bilen baglanyşykly. Ýagny ýene-de puşmanlyk duýmaga dowam edip biler adam diýen zat. Onuň ýaly meseleleri ýörite psihoterapiýa bilen çözmek dogry bolar. Ýöne umuman aýdanda, geçmişde biziň şo eden ýalňyşlarymyzyň Ýalňyşlarymyz barada puşmanlyk duýmagyň manysy ýok, sebäbi başga hili biz şoň saýlap bilemzokdyk şo geçmişde. Ýene-de şo bir zady saýlardyk, şo wagtky duýgyň duýgymyz gözýetimimiz bilen. Hatda biz geljegi alandada ele deterni determinizm diýip bir düşünje barda filosofiýada. Filosofiýada däl, muny ylmy. taýdan hem alymlar subut etdi. Ýagny adamyň kän bir häzirki ýagdaýda-da, bu gün şu wagtam bir kän bir erki ýok. Sebäbi edip edip duran zatlarymyz biziň köpüsi kellä goýlan, programmalanyp. Ýagny öňünden saýlajak bolýan zatlarymyzam öňünden belli. Sebäbi bize biziň kellämize goýulan programmalaryň köpüsi daşary, hemmesi daşardan gelýär, köpüsi däl. Ýagny gepläp oturan sözlerimiz, öwrenen dillerimiz ýa-da jemgyýetiň içinde özümizi şeýle alyp barmaly diýen näme düşünjeler ýa-da başga, başga-da hemme zatlarda dogry-ýalňyş diýen Düşünjeleriň hemmesi bize daşardan gelen. Şol sebäpden ýagny biziň isleýän zatlarymyzam eger mysal üçin biri bize şu wagt e, doňdurma isleýäňmi diýse, biz ýa ýok, ýa howa diýýär, dogrumy? Şonam biz özümiz saýlamyzok. Şo bir ýerden gelýär. Şoňa görä de aýtýarys. Determinizm şony düşündirýär. Şeýlelik bilen bu günki gürrüňdeşligimizi gutaraly. Sag aman boluň.